Jo, Här President, merci. Ech hat eigentlech eng Interpellatioun agereecht mam selwechten Thema iwwert d'Zukunft vun der Eurozon an de Rapport vun de fënnef Presidenten. Déi fënnef Presidenten, dat sinn déi vun de wichtegsten Institutioune vun der Europäescher Unioun, der Kommissioun, dem Europarot, der Eurozon, der Zentralbank an dem Europäesche Parlament. Leider ass déi Interpellatioun vun deene véier Fraktiounen an der Chamber an eng Question élargie ëmgewandelt ginn. Et ass eigentlech nëmmen ënner Protest och, wou ech hei déi Question élargie virdroen, well eigentlech wollt ech jo net nëmme Froe stellen, mee ech wollt och Analysen an Alternativen zu deem Thema hei virdroen. Ech halen et och fir e Feeler, Här President, datt mer net direkt no der Summerpaus heibannen en Débat haten iwwert dee Bericht, well mer elo schonn erliewen, datt Deeler dervu schonn amgaang sinn, Ëmgesat ze ginn, ier mer eis konnte positionéieren dozou. Et ass och dat den Ulass fir meng éischt Fro un den Här Minister, Wéi bewäert d'Regierung d'Tatsaach, dass während der Preparatioun vum Fënnef-Presidente-Bericht, déi schonn am Hierscht 2014 ugaangen ass, an no der Verëffentlechung am Juni 2015 bis haut, wou jo schonn d'Ëmsetzung am Gaang ass, an der Chamber nach keen Debat zu deem Bericht stattfonnt huet? An zweet Fro direkt dodrun, Wéi gedenkt d'Regierung sécherzestellen, datt d'Chamber an och all aner wichteg Acteuren um nationale Plang an all weider Diskussiounen iwwert d'Reform vun der Eurozon voll mat kënnen agebonne ginn? Duerno wëll ech e puer Froe stellen zur Positioun vun der Regierung zu deem Bericht do. Éischtens, Wéi bewäert d'Regierung déi generell Ausrichtung vun deem Fënnef-Presidente-Bericht? Zweetens, Ass d'Regierung net der Meenung, datt d'Eurozon en demokrateschen a sozialen Defizit huet, deen dozou féiert, datt hir Legitimitéit ëmmer méi an Europa a Fro gestallt gëtt an datt dësen Defiziter, am Fënnef-Presidente-Bericht net genuch Rechnung gedroe gëtt. A weider huet d'Regierung eventuell eege Virstellungen, wéi deem Demokratie a Sozialdefizit ka begéint ginn, an huet d'Regierung dës Virstellungen och an d'Diskussioun am an déi am Eurogrupp stattfonnt hunn, mat erabruet. Weider, Wéi eng konkret Positioun huet d'Regierung am Eurogrupp par rapport zu de Mesurë vun der éischter Phas ageholl, där sougenannter éischter Phas, déi jo soll sech beschränken op déi bestehend Texter vun den Traitéen, wéi se bestinn? Ass d'Regierung domat averstanen, zum Beispill, dass d'Kommissioun schonn an där éischter Phas direkt oder indirekt verstärkt Pouvoire soll kréien, fir déi national Politiken nach méi enk kënnen ze kontrolléieren? an ze beaflossen, an dat ouni datt gläichzäiteg eng reell Verstäerkung vun de Pouvoire vun den nationale Parlamenter a vum Europaparlament geschitt? Wéi eng Positiou vertrëtt d'Regierung par rapport zu deem geplangte Comité budgétaire européen an zu deene geplangten nationalen Autorités de la compétitivité? Ass d'Regierung der Meenung, datt dës Gremien tatsächlech gebraucht ginn, Oder deelt d'Regierung net éischter d'Meenung vun de Gewerkschaften, déi mengen, datt déi Gremie wäerten d'Tarifnegociatiounen an Zukunft zu Gonschten éischter vun de Patronen wéi vun de Gewerkschaften beaflossen? Weider ass d'Regierung der Meenung, datt d'Propose vun deem Bericht zur sougenannter zweeter Phas, dat ass déi Phas, wou och sollen d'Texter g'ännert ginn, d'europäesch Texter g'ännert ginn, sinn déi Proposen eng valabel Ausgangsbasis fir d'Diskussioun iwwer weider Reformen ze féieren an der Eurozon. Dat gëtt jo och verlaangt vun de Länner, dass se sech konkret positionéieren dozou. Méi konkret, wéi steet d'Regierung zu der Propositioun fir den Euro-Plus-Pakt vun 2011, dee jo eng Koordinéierung vun der Wirtschaftspolitik virgesäit unhand vu Kritären, déi notamment d'Lounpolitik betreffen an dowéinst och staark kritiséiert gi sinn? Wéi wëll d'Regierung dat an d'Gemeinschaftsrecht ëmsetzen? Oder ass se net vläicht der Meenung, datt dat éischter net an deeër Form soll ëmgesat ginn an och kee verbindleche Charakter soll kréien? An dann, ass d'Regierung net der Meenung, datt eng Harmoniséierung vun de Betribssteieren e wesentlecht Element vun enger Wirtschafts a Währungsunioun wier, an datt déi Froen och, wéinstens eiser Meenung no, ech wëll gär d'Meenung vun der Regierung wëssen dozou, net genuch thematiséiert ginn. A schlussendlech ass d'Regierung net der Meenung, datt dem Europaparlament eng zentral Roll misst bei der Definitioun vun enger gemeinsamer Wirtschafts a Währungspolitik zoufalen, an datt och dës Propose am Bericht, deen eis virläit, net wäit genuch ginn. Dat sinn déi Froen, déi ech wollt stellen. Ech hu se nach preziséiert fir dës Debatt hei. Ech hat nämlech eng allgemeng Fro eragereecht, fir de Kader ze tracéieren vun enger eventueller Interpellatioun, wa se ugeholl gi wier. Vue dass dat elo ëmgewandelt ginn ass an eng Question élargie, hunn ech meng Froen eng Kéier ganz genau preziséiert, fir dass de Minister och prezis kann drop äntwerten. Ech wier och frou, wann ech déi Äntwerte géif kréien. Ëmsou méi, well jo awer och beschloss ginn ass, gläichzäiteg an der Conférence des Présidents, dass soll en Débat de consultation sinn am Fréijoer iwwert déi selwecht Thematik vun der Zukunft vun der Europäescher Unioun a vun der Eurozon, an dat och e bëssen als Reaktioun, mengen ech, op déi Interpellatioun, déi ech ugefrot hat an net accordéiert kritt hunn. Soen ech Merci.